Macduudaatin jechuun lakkaawamtuu kan taate, kunillee baay'inna, ba, baay'inna kenna, baay'inna irratti akeeka. Guyyoottan lakkaawamtuu taate. Sooma waan takka irraa dubbanne macduuda. Guyyaa tokko macduuda jechuun takkattiidha. Macduudaat

guyyoota sadeen ciidul adhaa boodaatii jechu ciidul adhaa salaanne guyyaan sadeen achi booda guyyaan kudha tokko guyyaan kudhanii lama guyyaan kudhanii sadihi guyyoonni sadeen kun ayyaamu tashriiq jedhamtii jechu

guyyaa sadeen san jechu akkana tayyib ayyaamu tashriiq jechuun maal jechu ayyaama jechuun guyyoota jechuu beeyne hedduudha guyyoota baay'eedha attashriiq jechuun maal duuba attashriiqiin kuni waa lamarraa fuudhamee jedhan waa lamarraa fuudhamee itti moggaafamee jedhan waa lamarraa

kunoo guyyaa ciidaa keessa namni ciidul adhaa waan ta'eefi namni udhiyyaa qalaami udhiyyaa qalaabar dhiiga buusa udhiyyaa qala akkasumallee warri hajjii deemu hadiyii waan jedhamu al hadiyu wareega waan jedhamu waan makka geessanii achitti qalanii miskiinaa qoodan kana jiraami foon baay'ee jira. Foon san gorra eh, tolchanii cicciraniiti jaji'anii adutti goysan. Attashriiq jechuun eh, goysuu jechuu attashriiq goysuudha. Ni gala. Foon san aduu keessa naqanii yoo aduun baate akka aduun sun goysitu godhan foon yoo goge hin tolaa. Yookaan ammoo gaafoo yoo baay'atee akkasumatti taa'e akka ammaa kana gaa wanni qabbaneessaa wahii hin jirtu tallaajaan jechu haa firiiji wahii hin jirtu akkasi goggoysan saniif tashriiq jedhamee jechu guyyoolee sadeen san keessa foon udhiyaati fi foon hadyii yookaa wareegaa san goggoysanii saniif ayyaamu tashriiq jedhamee jechu ee duraan ammoo abboonni keenna gootu akkasii miti dur foon tolchanii jaji'anii qaqaldhisaniiti soogidda dibanii ibidda gara gubbaatiin mana keessatti rarraasanii Yaa salaam ji'aa bar waan addaati. Kasallaajaa kana caalaa santu bareeda. Tolchanii akkasi tolfatanii nyaatan akkasi goysan. Arabillee waan akkasii hin qabdii jedhanii. Garuu kuni aduu keessa naqan. Ayyaamu tashriiq wanni jedhameef sanii. Lammaffaa ammoo tashriiqin shuruuqa irraa fuudhame aduun bahu ashuruuq

rabbiin keenna waan hajjii dubbataa jira faman namni ta'ajjala jarjarfate fi yawmeyni guyyaa lama keessatti guyyaa lama jechuun bari guyyaan kudha tokkoo suni ciidan booda guyyaa tokko jedhamee lakkaawamaami guyyaan lammaffaa ka kudhanii lammaffaallee guyyaa lama jedhamee lakkaawama. Kanaami yoo guyyaan ciidaa eega ciidarraa baane guyyaan ciidaa guyyaa kurnyaffaatii guyyaan itti aanu suni tokko guyyaan kun lama guyyaan xumuraa sadii ayyaamu tashriiq sadeen keessaa baana. Faman namni ta'ajjala hajjii ee ariifachiise tacajjala jarjarfate fi yawmeyni guyyaa lama keessatti falaa ithma diliin hin taane caleyhi isarratti homaa hin qabdu jecha namni guyyaa lama keessa bahe mina guyyaa kudha tokkoffa'aa boolloo sadeen darbatee guyyaa kudha lammaffaallee boolloo sadeen darbatee nama ofirraa gale deebi homaa rakkinna wahii hin qabu dilii cubbuu hin qabu jechaa bar garuu maal gochuu qaba akkuma rasuulli sallallahu alayhi wasallam ibsanitti yoo boolloo sadiin darbachuu qaba. Boolloo sadiin darbachuu qaba jechuu. Guyyaa kudha tokkoffaa guyyaa tokko jennee lakkoofna ciida booda waan taateef guyyaa tokkoffaa jennee lakkoofna. Guyyaa tokkoffaa sani boolloo sadeen darbata dhagaa torba torbaan. Dhagaa torba torbaan boolloo sadeen darbataa jechuudha. torba torba torba guyyaa lammaffaallee dhufeeti boolloo sadeen dhagaa torba torbaan darbata akkanaayyuu waliigalaan guyyaa lama keessatti dhagaa afurtamii lamaa darbataa jechuudha. daqiiqaa afurtamii lama darbata guyyaa lama keessatti akkanaa miire sinu lakkaa walaala torba torba torba guyyaa dura boolla sadii dhagaa torba torbaan darbata torbaa bakka sadii guyyaa lamuullee torbaa bakka sadii walitti afurtamii jaha akkana jedha guyyaa lammaffaa sana immoo osoo aduun dhiitee halkan hin geenne deemuu qaba yoo osoo inni hin deemin yoo osoo inni hin deemin aduun dhiite bulee darbachuu qaba guyyaa sadeen guutee jechuudha garuu osoo aduun hin dhiine achii deemuu qaba deemuu qaba achi keessaa jechuudha akkana kanaafuu nama guyyaa lamaan san keessa deeme rakkoo hin qabduu jechaa bar dhagaan isaa yoo ammoo dhagaa lakkoofne guyyaa lamaan san keessa dhagaan inni darbatu dhagaa afurtamii lama waan tokko hin dagatin aduu guyyaa i- guyyaa ciidaa guyyaa ciidaa boolloo takkattii darbata gudditti jechuu haa takkattii darbata dhagaa torbaan jechuu guyyaa ciidaatii beeki boolloo darbateeti achirraa mataallee ciratee yookaan haadatee yoo udhiyyaa qabaatellee yoo hadiyii qabaate wareega qalee eegasii deemee xoofa guduuba guyyaa kurnyaffaa ka ciidaa sanis takkattii darbateera boolloo gudditti jechuudha dhagaa torbaan wanni inni guyyaa lama keessa darbate dhagaa afurtamii lama yoo takkattii gaaf duraallee itti idaane yookaa daballe gara dhagaa afurtamii sagalii taati jechuu nami ariifate dhagaa afurtamii sagal darbataa jechuu ta guyyaa ciidaa saniin walti lakkoofne namni ammoo guyyaa sadaffaa eege guyyaa sadihii keessatti dhagaa jahaatamii sadihii darbata lakkaawaa isinu hin darbanneere yoo ta guyyaa ciidaa ta inni boolloo takkattii darbate jamratul aqabaa guddittii guyyaa ciidaan darbata dhagaa torbaan jechu Yoo san itti daballe namni suutan guyyaa sadaffaa eeggatee darbatee deeme dhagaa torbaatamaa jechuudha. Dhagaa torbaatamaa jechuudha. Herregaatii isinuu laalaa mee. Saniifuu Rabbi akkana jedhe. Faman nama ta'ajjala jarjarfate fi yawmeyni guyyaa lama keessatti falaa ithma diliin hin jirtu alayhi isarratti. waa takka rakkoo hin qabdu jedhe waman ta'akhara waman nama ta'akhara booda'aanee guyyaa sadiillee darbate falaa ithma diliin hin taane alayhi isarratti liman ittaqaa nama rabbiin sodaateef rabbiin sodaatee ka waan rabbiin hajjii keessatti dhoogge hundarraayyuu fagaate jechuudha. Waan yeroo hajjii wayita kaa'umaa hin qabne ta yeroo hajjii dhoogga'aattu jira. Ka akkasin rabbiin sodaatee daangaa san eegeef. Wattaqullaaha rabbiin sodaadha. Wa'lamuu beeka annakum isin

nama si jaalachiisu jira waan gaarii haasawa waan gaarii afaanin haasawa bar man nama yucjibuka si jaalachiisu jira maalin qawluhu jechi isaa ka inni haasawu fi lhayaati dunyaa jireenya addunyaa keessatti

alaa maa fi qalbihi waan qalbii isaa keessa jiru irratti rabbinu hin beeka wallaahi akkana jee haasawu rabbina rabbinatti quba qaba wallaahi akkana rabbinatti quba qaba islaamummaa tana hin jaaladha bar namni waa hamatu akkas jedha ni a'uuzu billaahi rabbiin nama waan namaa dubbatin hin godhini rabbiin nama nama hamatin hin godhini je'eewuma rabbii kana maqaa dhawa haasawa bar rabbi quba qaba keessallee beekte sodaan rabbi badde kanatti namni subhaan allah yaa akhi akkanaa bar afaan mimmi'eeffatee nama rabbii ta'ee tumaan sitti haasawu ammoo rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aala muxxali'uun alaa maa fi qalbi

diinaa mormaa sanuu akka jaba akkanaa falleessiin akka jaba laakiin ammoo haasawatti yoo waan gaarii haasawa waan gaarii jea wallaahi diinaa kana jaalannaa jea ayaanni kun nama tokkotu aknas binu sureyqini thaqafii ka jeamu jira

Hunduu isaanuu duraanuu si hordofaa ture. Ammallee kuunoo amanee jee waan akkanaa haasa'ee bar. Nama yoo inni haasa'u gaa namuma nagayaa fakkaata. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam ifitti dhiheessanii nabii rabbi itti dhiyaatee taa'a waan gaarii haasawa. Akkana duuba namni sun nama keessi badaatii miire achii deemee gaafa wahii ummata wahii ka banu zuhra je'aman banu zuhra ummata je'aman tokko ilmaan zuhraa je'amanii warra islaamaati achi dhaqee ooyiruu isaanii ibiddatti qabee horii isaanii gubee harree tanafaa kun waaqa amma akka ammaa kanaa miti namni harree itti haajama itti waa fe'ata qoraanfaan dhaqata bishaanin dhaqatu gabayaan dhaqatu itti hajamanii harreelee fixee sii galee ooyiruu gubee dabree bar inni keessa diinummaa nama rabbitti amanee qaba sii gala duraani wal dhibdee qaban gosa isaa warra banuu thaqiifa amma inni beektu thaqafiidha aknas ibnu shurayqi athaqafii jedhaniin warra banuu thaqiifaati gosa isaati fi ilmaan zuhuraa tanaatu duraa wal dhabbii qaba akkasiimi namni badaan bari yoomuu wal dhabbii bakka madaa hin dhiisu ba abadan namni badaan bakka wal dhabbii hin dhiisu sillee hin araaramulle hin morkaa deemalle inni yoomuu kama fitnaati. Sii gala? Ummata araarsuu, walitti fiduu dhiiseeti sharrimaan deemaa miire? Wal dhibdee san wal dhabbii san qabateeti isaan quba hin qabne halkan oyiruu jaraa dhaqee oyiruu jaraa gubee harreelee fixee biraa deeme. akkasii bar nama san rabbiin waan nama san irraa waan isaa haasa yoo haasa'u ammoo hoo afaan mi'aawu maa aktharahum namoota akkana amma hedduu jira beeki ayaati illeen buutee egaa ayaanni wahii addaan nuun baaftu rabbi nu'uu nu haa tiisu matuma keennaafu nuu akkam jirraa rabbi haa beeku tataaniiti ammoo namni hunduu itti waa waa haasa'u namuma diin jettaanii bar kashlabbeeni miidiyaa gubbatti bahee haasawulleen islaamummaa irra nun barsiiftanii nu islaama abboonni keenna islaama abbaan kiyya sheekha maalii maalii ima je'an wanni isaan dalagan ammoo waan diinallee sitti kofalchiisu ka diina kee gammachiisu ka islaama rifachiisu kana godha Yoo ati ilaaltu afaan mi'aa waan biraati. Gariin da'awaa godhaayyu. Rabbi nu haa tiisu. Akkanaa bara. Nasalullah assalaama. Nama akkanaatu jira jee Rabbiin duuba ibse. Wamin annaasi namarra. Aa. Man yuujibuka man nama yuujibuka si jaalachiisu jira si dinqisiisu. Qawluhu jechi isaa fil hayaati dunyaa

Ya'ni nama hammaata jabaa moromteeti. Nama waa moromu jedhan. Ka wanni inni haasawuufi ammoo wanni inni hojjatu tokko hin tahin ka akkasiiti jedhanii beektu. Wal-'iyaadhu billaah. Akkana namni moromtuu hammaatu nama gaarii miti. Akkasuma beekaa. Sheyni keenya tokko waan jedhan yoo subhaanallaahi rabbiin waa beeksise wallaahi akkanuman laalee nama takkaa hin argin wahii akkanumaan laalee wallaahi namni kun nama kijibaayidha namni kun nama badaayidha namni kun nama gaarii jedha takkatti maal laalee jechu waa rabbi waa rabbii waarraa waa beeksise akka imaamu shaafii isaan fa'aa jechuu bar akkanumaan laalee waarraa beeka nama akkasiiti waan jedhan duuba namni kakuu hammaatu nama kijibuu jedhanii bar wallaahi akkana wallaahi billaahi wa wa uqsimu billaahi wa rabbal ka'ba gariin ka biyya arabaa taa'e akka arabaa kakataa iyyuu bara wa rabbal ka'ba akkas kakuu hammaata namni kakuu baay'isuun kijibaa jedhanii waan sa waan nullee hin tallituu namtichoon ka amma ayaanni Waan kanaaf haa buutuu malee namuma akka isaa hundaa qabatti. Wa idhaa tawallaa yoo achi gara gale. Sa'aa jechuun ni carraaqa. Sa'aa ni carraaqa, ni fiiga, fil ardi dachii keessa. Liyufsida akka yakka raawwatuuf, badii raawwatuuf, fiihaa isii keessatti.

Maaliif liyuuf siidaa akka badii dalaguuf fiihaa isii keessatti alhartha qonnaa fi alhartha qonna azzarca jechuu azzarca qonna oyiruu balleessa jechuu bar wannasla shanyii illee balleessa shanyii horii shanyii horii balleessa reefa harreefa akka namichaa sun godhe san aknas binu

maal jennaan rabbiin dubartii akka qonnaatitti hime nisaa'ukum harthun lakum akka pheenxeen duuba yaaddu sanii miti quraanni diinan keenna dubartiin kabaja akkaan dubartii akkaan akkaan akkaan diinan keenna kabaje akkanaa bar rabbii wani qonnatti fakkeesse fi qonni bakka shanyii itti facaasan akkanaa miire shanyiin namaalleen bakka itti facaafamtu hoo dubartiidha saniif warri gariin sallaalee alharsa dubartii fi wannasla akkasumallee shanyii ijoollee balleessuudhaa fi jechuu akkana warri akkasitti eegalleen jira ulamaa irraa

Namni sun badii hojjatuu irraa sababaa inni badii hojjatuuf badoomni yakka sanii suni badoomni yakka sanii akka rabbiin rooba ummata irraa qabatu godhaa sababa yakki isaa kun baay'atee guddatee fi daangaa dabreef

Mm. yaa rabbi rahmata nuu godhi yaa rabbal aalamiin dubbiin teenna jamaa keenya ta'uu baafeeti kaleessuma waan kana gaafne moo ganama kanasi kaleessa na fakkaate biyya teenna roobi hin jiru jedhanii namni hedduun dubbataa bee biyyi teenna amma jamaa keenya zulmiitu baay'ate akka hamaa zulmiin baay'ate duraan namni wal gargaaraa rakkataa gargaaraa dharaan ragaa walitti hin bahu abadan ee qabeenya walii hin nyaatu amman tana wal hiissisuu dharaan ragaa walirra bahu ni galee bultii namaa diiguu falfaluu jaartii namaa falfalee nama jalaa fudhachuu falfalaani abbaa warraatiif haadha warraa wal jibbisiisuu Sirii gala? Haati warraa ragaa kijibaa abbaa warraatiin rabbaasuu qabeenya isaa fudhatuudhaaf innillee ragaa kijibaatiin olii gadi cehuu, ka waajjira mootummaa taa'u achi taa'ee nama ciratuu mallaqa fudhatee haqa dabsuu, nama nagahaa ajjeesuu, wayita kaan maqaa qabsootiin maqaa qabsootiin aa maqaa qabsootiin wayita kaan maqaa seera kabajuuti dhiiga walii wal gannaquu yaa yaa allah yaa allah yaa rabbi nu baaseti yaa rabbi nu baas yaa rabbal aalamiin yaa allah yaa allah yaa rabbi nu baas zulmiin baay'atuu wanni akkanaa kun amma rooballee namarraa baay'atuu baay'atee fi roobni dhabamee namaaf horiin dhumataa jechuutti illee hiikan sababaa saniin. Wa'idaa yoo tawallaa achi garagale sa'aa ni carraaqa.

faxasbuhu gahaan isaa jahannamu jahannama nami sun jahannamiin seenaa wanni isaa gaya ibidda jahannamii jechu faxasbuhu gayaan isaa kan isaa gayu jahannamu jahannam wala bi'sa ee waa fokkate almihaadu firaashni jahannama jahannama ta'uun namni sun jahannamiin seenee afaan jahannam afaan ibiddaa jalatti afama akkana gubata afaan afaan ibidda ta'uun sun waa fokkate jechu walabiisa qabuxa qabuxa waa fokkate almihaadu firaashni tahuun

Akkaan rahmata godhaa bil'ibaadi gabroowwaniif. Nama akkanaatu jira namni gaggaariin. Nama wahiittu Suhayb jedhaniin. Suhayb binu Sinaan Arruumii jedhaniin. Nama Ruum inni. Garuu hundeen isaa dura Araba. Warra Yurub kanaa jedha warra Awurooppaa kana warra Ruum Namichi sun seenaan isaa seenaa guddaa guddaa fagoodha. Haa taatu inni biyya makkaatii galee achitti waa dalagatee qabeenya horate. Qabeenya horateeti gaafa nabi rabbii sallallahu alaihi wasallam makkarraa madiinaa galansanii inni illee achi galuu yaade. Inni godaanuu yaanna warri qureeshii waan jetteen ha ha ha Suhayb, Ati galtuudha qubataa biyya alaatii dhuftee as qubattee. Ka homaa hin qabne dhuftee biyya keenya irratti jiraattee irra qubattee irratti qabeenya horatte. Ka homaa hin qabne nurratti qabeenya horattee amma eh, makkaa deemtee madiinaa galta. Wanni akkanaa wallaahi hin taatu jedhanii. Sanuu wallaahi jette arabni bara. kan maa mushrikaallee wallaahi jedha bar arab takee akkana jedhanii akka nami keenya kun kun obee taa'ii waanyaa nama waanyu jira hojja maa keenya yoo namni waa dalagatee waanyu si ta'eemi inni bar dalagateeti abbaa kishi biitan tee qofaa rabbiin lafti ta'e lafita rabbiiti dhiirri warri biyya san difaa irraa godhee biyya san qabee asiin eegee homaan dubbanne jedhi. Kafiin dalaganne kana waan nu goote moo siltee waan nu goote moo wallaahi wallaahi jedhaa bar. Siltee irra qeesii naa wayya jedha qeesii Oromoo naa wayya jedha siltee rabbiin gabbartimi. Waan nyoonni akkana ammoo hisdii beeki. Lafti rabbi namuma geetti. Namummaa sin godhin ka islaamaa kana itti kaata haasida jechuudha. Qureesh a'uudhu billaah. Qureeshin kafarti Oromoo taan fakkaatti. Tamiifuu duuba hin deemtuu je'aniini bar. Jennaan waan je'een jarana waan gootan yoo an qabeenya kiyya isinii dhiise hoo jedheen. Yoo nu dhiifte rakkinna hin qabuu deem. Garuu qabeenya keenna fudhattee asii hin baatu nu keessa dalagatte jedhaniin. Dhiisee fudhaa jedheen qabeenya kiyyallee fudhaa. jedhee qabeenya hundaa jaraa dhiisee keessaa bahe bar rasuulli waan jedhaniin sallallahu alayhi wasallam ee milkooytee jedhaniin yaa abaa yaxyaa sohaybii kana ah, maqaan kabajaa isaanii abbaa yaxyaa jedhaniin yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu aboo gurgurtaan suni bu'aa godhatee jedhanii milkooyte jecha rabbiin sii qeebalee jechuu bar gurgurtaan tee sun barakaa godhattee jecha rabiha barakaa godhatee tirfii jedhan sanii bar albeeyicu gurgurtaan allahu akbar

jaalala Allaaha akka Rabbi isa jaallatuuf wallaahu Rabbiini ra'uufun sirriin rahmata godhaadha bilcibaadi gabroowwaniifi akkana darsiin keenna karraa kan tafsiira asumatti dhaabata